Хәерле көн, хөрмәтле караучыларыбыз. Бүген безнең Дөнья студиясендә кунак бар. Ул э, Тәтештәге татар хатын-кызларының ак калфак бүлеге җитәкчесе Римма Гомәр кызы Софиулова. Хәерле көн, Римма ханым. Хәерле көн Гөлназ.
Исән сау килеп җиттегез.
Яхшы, Аллага шөкер, сау исән килеп җиттек. Менә Тәтештә бит инде татарларга караганда башка милләтләр күбрәк, ул бик күп милләтле район санала безнең. Ә, менә сез шунда Ак калфакны җитәкли башлаганнан соң ничектер татар тормышы ныклап җәелеп китте, яңарыш тапты дип әйтәсем килә. Теге авыллары авыллары белән ниндидер зур-зур чаралар уздыра башладыгыз. Әйдә, шуннан башлыйк әле. Менә соңгы вакытта уздырган иң зур чараларыгызның берсе ни нәрсә булды? Нинди чаралар уздырасыз? Без чараларны бик күп уздырабыз, Гөлназ. Без менә әни татар кызы, татар малайларын соңгы тапкыр инде үткәрдек. Алар безнең бик татар малаен үткәргәндә, безнең инде Олы Тарханда бер малаебыз урын алды, җиденче классныкы. Алар бик күп әзерләнеп, бик күп тырышып инде үткәрделәр. Мин аларның менә сезгә алып килдем, үзебезнең эшләребезнең барсын да, сез аларны барыгыз да, барсын да карап үтсеннәр дип уйлыйм. Менә без, мин үзем рәхмәтле Кадрия Рәисовнага, бөтен татар конгресс, әни, Бөтендөнья татар конгрессы Татарстан Республикасы Ак калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының Татар муниципаль районы филиалы бит инде без. Менә Кадрия Рәисовнаның чакыруы буенча мин монда эшли башладым 2017 елдан бирле. Шуңа күрә иң беренче сүземне башлыйсым килә үзебезнең Президентыбызның сүзе белән, Рустам Нургалиевич Миңнехановның сүзләре белән башлыйсым килә. Күп гасырлы Тарихы булган татар халкы бүген үзенең телен, гореф-гадәтләрен, моңын, яшәү дәртен югалтмыйча яши икән, димәк, киләчәгебез өметле. Без бергә һәм бердәм булырга тиеш. Амин, шулай булсын.
Римма, менә син алып килгән бу китап, китаплар хәзер дүрт том дип әйтергә кирәк монда бит. Монда сезнең барлык эшләгән эшләрегез урын алган. Әле монда барысы кереп тә бетмәгәндер бе? Бетмәгән барысы да әле.
Өч ел эчендә менә шуны тутыру өчен шактый күп эш эшләгән. Эшең болай да күп. Син хуҗалык җитәкчесе, көн-төн басуда чабасын. Бу бит инде акча түләп эшләнә торган эш түгел. Бу күңел кушуы белән эшләнә торган эш. Вакытны ничек җиткерәсең? Вакытны җиткерә, теләге булган кеше Гөлназ вакытны җиткерә. Безнең Тәтештә яшәгән халык, татарлар бит инде күп милләтле халык белән яшәгәнгә күрә, Безнең татар халкыбыз бер дә Сабан туйларында да җырлый алмаганнар. Мин монда эшли башлаганны бирле, татар халык, үзебезнең уналты авылда без җыйдык, җыел, җыендык татар халкы белән инде. Анда җыелышлар булган вакытта татар халкы бер дә беркая да бармаганнар, җырлары да юк, биюләре дә үзләренә генә яшәгәннәр. Без алар белән бергәләп эшли башлагач, алар бөтенесе эшләргә тотындылар. Алар сусаганнар иде. Менә Кадрия Рәисовнага тагын бер кат рәхмәтемне әйтәсем килә. Аның эшләрен, без бит инде күчмә утырышларда күп булабыз. Мин күчмә утырышлардан кайткач, менә Казаннан кайткач, кызларга әйтәм, без шунда булдык, без шунда бардык, шуларны эшләдек. Аларны без кайткач, үзебезнең авылларда үткәрергә тырышабыз. Безнең хәзер һәрбер авылларда спектакльләр барлыкка килде. Спектакль уйныйлар, һәрбер авылның үзе спектакльләр, төрле-төрле спектакльләр куялар. Һәрбер авыл үзләренә оештырдылар ансамбльләр, җырлыйлар. Шуңа күрә безнең авыллар үзләре теләп эшлиләр. Анда бит безнең укытучылар күп катнаша, укытучыларыбыз эшли. Аннан соң безнең бак, әни, балалар бакчасындагы мөдирләр эшли. Алар бөтенесе актив катнашалар, шуңа күрә мин үзебезнең, үзең генә эшләп, бернәрсә дә эшли алмыйсың. Мин рәхмәтле үзебезнең халкыбызга, тәтешебезгә, Тәтештә уңган халыклар, булган халык эшли. Алар бар да күтәрелеп, ни дә, анда эшләүче халыкларны мин исем китә. Шуңа күрә минем аларга карата хөрмәтем бик зур. Менә бервакытны без баргач, ни, укытучылар белән инде, укытучылар үзләренең концерт куйганнарын карап, үзләре дә шаккаттылар. Алар бит татарлар үзләренә коллектив оештырдылар. Алар һәрберсе авылларда яшәгән булсалар да, Хәзер алар бер коллектив булып яшиләр. Элек алар теге үз казаннарында кайнаган булсалар, хәзер авыллар арасы аралаша. Аралаша. Район күләмендә болар ярышалар, көч сынашалар, шулай бит? Әйе, әйе, да, әйе. Мин хәтерлим әле сезнең каз өмәләрегез уздырасыз матур итеп. Каз өмәләре без авылларда үткән елда һәр ел үткәрәбез. Керәбез Каз өмәсе. Каз өмәсенә бөтен аккалфатларыбыз җыелып барабыз, урам буйлап. Безнең әнә Әтрәш авылында Роза апа дигән шагыйрә бар инде. Ул элек үзенең шигырьләрен язып барган, ләкин аларны без китапка чыгармаган. Без аны китапка чыгардык. Хәзер без ул безнең үзебезнең әнә аккалфакка җырлар, үзебезнең гимныбыз бар, җырлар иҗат итә. Аның музыкасын безнең Мәскәү егетләре язды. Шуңа күрә үзебезнең җырыбыз бар, үзебезнең шигырьләребез бар. Менә аның бик матур әнә Шигырен менә безнең Тәтешкә карап укып китсәң буламы? Рәхим ит. Килде үзгәрде, килде үзгәреш җиле, Татарстан илендә, Тәтеш дигән районда матур оешма төзелде, татар авылларында. Ак калфак оешмасы ул, халыкка хезмәт итә, биеккән күңелләрне дә нурлы вә якты итә. Үзгәреш җилләре килде район авылларына, Якты нур иңде авылны, бар хатын-кызларына. Калдырып торыйк беразга дөнья мәшәкатьләрен, яңартыйк үз халкыбызның гореф-гадәтләрен. Заман белән бергә атлап, ак юлларга чыгарбыз, без, татар хатын-кызлары, барсын да булдырабыз. Әйе шул, барсын да булдырабыз. Менә син үзең дә бит әле кырдан басудан кайтып керәсең дә, фирмадан кайтып керәсең дә, шушы ак калфак эченә кереп чумасың. Монысы бит инде өстәмә эш. Әстәмә эш.
Без бит инде Гөлназ балалар тәрбиялибез. Мин инде әби, ике оныгым бар. Менә әгәр дә без Ак калфакта булмаган булса, ул гореф-гадәтләрне мин үзем дә бөтенесен белеп бетерми идем. Шуңа күрә бу Ак калфакта йөрүемнең миңа үзе тәрбия бирде. Мин хәзер балаларыма нәрсәдер бирәләм. Күчмә утырышларда бит инде күп күрдек, шуңа күрә бу безнең өчен, без кыз хатыннар өчен ул бер тәрбия. Әйе.
Менә сез бит әле үзегезнең э, теге тәтеш э, Казанда гына кайнап калмыйсыз, сез Ульян белән элемтәдә торасыз, Әйе. аралашасыз, теге ике якка кунакка йөрешәсез, фикер уртаклашасыз. Ансы да зур әйбер бит әле. Зур әйбер, э, мин Ульянда, анда Ак калфакта йөри идем инде. Э, Сафи эн Рәмис эш бит инде мине предлагать итте монда. Шуңа күрә без Ульянскида, Ак калфакта мин анда да йөрим. Үзебезнең Тәтешкәдә йөрим, ә ике Ульянска белән инде Тәтеш без аралашып, кунакларга йөреп, менә чараларны бергә үткәреп, аларны безгә, без аларга йөрибез, без кунакларга, алар тәҗрибәләр алышабыз без бер-беребезгә Ульянска белән. Менә сезнең менә бу эштә балалар катнашамы? Балалар катнаша.
Менә без балалар бакчасында үткәргән чараларда, не, анда бакчада, не, бакча мөдире, не, урыс кешесе инде, атым. Ул бетен халыкка анда инде мордвалар, урыслар, чуашлар, һәрбер халыкка татар шигырьләрен өйрәтеп, балаларның бөтенесен татарча өйрәтеп, бәйгеләрне ясадылар. Һәрбер эне энедә бит инде балалар бакчасында урыс, чуаш, татар, бездә бит татар Әйе, т сы катнаш гаилә, катнаш гаиләләр дә күптер инде, Әйе, катнаш халыклар гаиләләр күп. Без, халкым минем тапшыруын эшләдек Бакырчы авылында. Әйе. Без андагы Теге матурлыкка, чисталыкка, тәртипкә һәм халкыбызның бердәм булып яшәвенә сокланып кайттык. Шул вакытта без төрле йолалар да күрсәттек. Менә шул йолаларга игътибар бирәсезме? Бирәбез. Бер авылда гына түгел, башкаларда да бар да бит. Түгел, менә безнең анда акыллы җитәкчебез э, Резидә Анваровна, без ул йолаларны бөтен авылларда үткәрәбез. Бөтен авыллар безнең бергәлә. Менә сез килгән вакытта, халкымның передачасын төшергән вакытта бит, безнең анда бөтен авыллардан акыллы җитәкчеләре килгән иде. Шуңа күрә ул безнең бер авылда гына түгел, бөтен авылларда ул йолаларны барсын да үткәрәбез. Менә син хәзер Тәтештә, Тәтеш буенча Аккалфак җитәкче, синең кул астында ничә хатын-кыз бар, менә ничә авылда бар Аккалфак оешмасы? Бездә уналты татар авылы, уналты татар авылында да Аккалфак җитәкчеләре бар. Аннан соң үзебезнең Тәтештә тагын Аккалфак җитәкче, ул инде унҗиденче. Менә сез шактый күп, сез шактый ныгыган хәзер. Ныгыган безнең Тәтештәге халык, кызларны әйтәсем килә, алар барсы да теләп йөриләр. Үзебезнең шәһәрнең дә ансамбле бар, кызларыбыз ансамбле җырлыйбыз. Аннан соң теләп йөриләр бөтенесе. Татар кызлары безнең теләп йөриләр. Римма Гомәровна, менә без быел август аенда татар халкының гамәли стратегиясен кабул иттек. Бу стратегия инде үз эченә шушы халкыбызның бүгенге мирасын туплау, барлау, аны киләчәккә җиткерү, туган телебезне саклау. Менә сез эшкәләргә менә шушы эшләр, шушы милли стратегия кысасында шул юнәлештә алып барыла бит инде. Алып барыла, иә.
Ул эшләр белән бөтенесе белән без э, менә үзем бит инде мин милләт җыенында булдым. Аларны мин кайтып уже кызлар белән җыелыштык. Ул турыда без бөтен эшне алып барабыз. Һәм ничек итеп тормышка ашасын сез күз аллыйсыз инде. Күз аллыйбыз, әйе.
Әйе, ул безнең төп максатларыбызның берсе. Хәзерге вакытта безнең төп максатларыбыз. Ак калфакның бит аның тагын бер юнәлеше бар, саулык, зур байлык дип. Сез менә бу юнәлеш сезнең Тәтеш районында киң җәелгән дип әйтәсем килә, бу дару үләннәрен җыю. Менә кайсы авылда күбрәк бу эшкә юнәлеш бирәләр? Менә безнең Келәш авылында Гөлчәчәк безнең Ак калфак җитәкчесе, саулык, зур байлык дигән менә тема аның бар. Саулык, зур байлык, алар Келәш авылы үзләре урманнарга барып, дару үләннәрен җыеп, Аларны дарулар ясап, үзләре саталар да, үзләренә дә кулланалар. Аларның авыллары менә аларның шул зурбайлык иттереп ясадылар. Менә алар театр кебек аны куйдылар. Без аларга карап исебез китте. Менә аларның үзләре дару үләннәрне җыялар, даруларны да үзләре ясыйлар. Ә менә Әгәр дә мәсәлән барып мастер-класс алырга туры килсә, үләннәрне бит әле бөтен кеше белеп бетерми. Алар белә.
Юк, Алар келәш килеш ава алалармы? иретә алалар. Келәш авылы гомер-гомердән алар әни үләннәрне җыялар. Алар бөтен нәрсәләрне беләләр. Алар даруларны үзләре ясаганга күрә, алар мастер-класс уздыргалар да бер сүзсез була. Бу безнең инде менә быелгы елда иң актуаль тема, шушы Әйе, әйе. коронавирус пандемиягә каршы көрәшү өчен. Халык, ишетәсезме, әгәр дә менә теләгегез булса, Тәтеш районының Келәш Келәш авылына авылына килә. килеп, Өйрәнеп кайта аласыз. Киләсе елга нинди үлән җыярга була? Бу үлән җыюның бер вакыты гына бар бит инде аның. Әйе, майның уны дип атала аларда. Майның уны. Ярар, Алла бирсә, киләсе елга майның унында без шушы авылга барып, Төшерерсез, Алла теләсә. төшереп, үзебез дә өйрәнеп кайтырбыз әле. Алла теләсә, Алла теләсә. Әлимә Гомәровна, тагын бер нием бар. Соравым менә соңгы вакытта ак калфаклар бу эшне киң җәелдерделәр. Бу шәҗәрәләрне барлау, шәҗәрәне туплау, аны олысыннан кечесенә кадәр бу эш белән шөгыльләнә хәзер. Кадер Айсын әйтә инде, без бөтен нәрсәнең шәҗәрәсен булдырырга тырышабыз. Бишекнең дә шәҗәрәсен, калфакның да шәҗәрәсен һәм шәхесләр шәҗәрәсен дә дип. Менә сез ул эштән читтә калмадыгызмы? Юк, читтә калмадык.
Менә әле без балалар белән, зурлар белән дә нәсел шәҗәрәсен ясадык. Ул шәҗәрәне без үткәрдек мәчеттә. Бөтен балалар үзләренең нәсел шәҗәрәләрен тотып килеп, бөтенесен күрсәттеләр. Менә бу нәрсәдә, китапларда минем ул шәҗәрәләрем бар. Сез аны карап бетерсез. Алла бирсә, менә шушы 3 еллык хезмәтнең бер өлеше шушы 4 томлык китапка салынган. Әле монда гына түгел, тагын безнең өйдә бар, безнең бик күп ул әни э, э, э, китапларыбыз. Без китапларыбызны ни өчен? Әнә без үзебезнең бит инде чараларыбызны үтеп китә дә, без аларны бит инде күрмибез, кабатлануын белмибез. Шуңа күрә без аларның истәлек иттереп, аларны папкага китап иттереп ясап алып барабыз. Без менә онытылып беткәч тә аларны ачып карыйбыз, без аларны искә Төшерәбез. Шуңа күрә без аларга истәлекле итеп һәрбер яслаган чараларыбызны, үткәргән чараларыбызны типограф яшай ясатып барабыз. Римма Гомәровна, ә менә район хакимияте ягыннан, аның башлыгы ягыннан сезнең эшкә игътибар бармы? Безнең район башлыгы Сафиуллов Рамис Хатыйфович безнең эшләгәннәребезне күреп тора, безнең эшләребезне бәяли, безгә ярдәм итә, бөтен яклап без ярдәм күреп торабыз. Сез Менә әгәр дә бит ул теге игътибарда булса, рәхмәт әйтә белсә, эшләргә тагын да күңеллерәк. Шулай бит. Әйе, безгә инде бөтенесе күрәләр безнең эшләгәннәрне. Аннан соң безнең шундый кызык, э, мин бит инде Жукова авылында җитәкче булып эшлим. Ә Жукованың авыллары берләштерә тугыз авылны. Анда безнең Юкова дигән чуаш авылы бар. Чуаш авылында укытучылар килделәр минем яныма, Матвеево инде анда стажым. Ул әйтә, Рим Гумеровна, ди, вы же наша, ди, сез безнеке, ди, чувашлар белә дә, ди, йөри дә, ди, Аккалфака. Чувашлар белә дә, или чувашларның аккалфагын булдырыйк, ди. Без эшләгән эшләргә башка милләт халкы да соклана, мине башка милләт халкы да үзләре белән эшләргә чакыра. Менә киләчәктә дә шулай булсын, кадерле булып, кирәкле булып эшләргә язсын. Иң мөһиме сәламәтлек, исән-сау булыйк. Алла бирса, без сезнең тарафтан эшләнгән, башкарылган эшләрне әле тагын күп вакытлар сөйләрбез Алла бирсә. Сезне кунакка чакырып калабыз. Исән сау булыгыз.
Киләчәктә очрашырга язсын. Рәхмәт, рәхмәт Гөлназ үзегезгә. Бүген безнең Дөнья студиясендә кунакта татар хатын-кызларының Тәтеш бүлеге җитәкчесе Римма Гомәр кызы Сафиулова булды. Ә мин Гөлназ Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.